Бу быыбарга Саха сирин олохтоохторо, ол иһигэр сахалар Владимир Путины сөҕүмэрдик өйөөтүлэр. Ол курдук быыбарга быыбардааччы сэттэ икки бырыһыана кыттыылпалаана, онтон аҕыс бырыһыана Владимир Путинин куоластаата Маннык бу ордааһын оһуо атаҕын хааннаан урут тэҥнии буоллахха былырыын Ил Дархан быыбарыгар Айсен Николаевка быыбардаабыт дьон сэттэ уон алта барыһыаны биэрбиттэрэ. Мантан бу быыбарга Кыттыбыт дьон ахсаана төһөтэй даҕа? Төрдүн аҕыс бырыһыан кыттыбыта. Бу араас санаатын көрүҥүтүт Владимир Путиҥҥа сэттиэн икки бырыһыан кыттар, онтон буола аҕыан аҕыс бырыһыан биэрэр. Айсен Николаевка төрдүн аҕыс бырыһыан буруордааччы кыттар, онтон сэттиэн алта бырыһыан биэрэр Бу араацыһыта үрдэ. Ол гынан манна киижиктиргиэ аһуо. Тоҕо диэтэххэ, тоҕо диэтэххэ, саха ырыар туох баар тутуулар, туох баар социальнай проектар бары Россия национальнай проектарын нөҥүө оҥоһуллаллар. Туох баар үбүлээһин барыта Россия федеральнай бюджеттан кэлэр. Биллэн турар, маннааҕы бюджеттан кыттыһаллар, ол гынан үксүн национальнай проектар нөҥүө ааһар. Оскуолалар үөрэхтээҕин национальнай проект нөҥүө тутуллаллар. Балыыһалар доруобуйа харыстабыла национальнай проект нөҥүө тутуллаллар. Культура объектара, культура национальнай проект. Суоллары оҥоруу куттала суох хаачыстыбалаах уоллары оҥоруу национальнай бырайыак. Туризм, аны туран демография, дьэ барыта олохпут бара хайысхата Россия национальнай бырайыактарын нөҥүө үбүлэнэр, онон сайдар буолла. Онон киһидьик тиргиирэ суох манна. Ону киһи барыта көрө-истэ сылдьар. Онон Владимир Путин э, Путины кытта кэскилин э, инникитин итимниирэ э, өйдөнөр. Аны туран бу Өлүөнэ өрүһү тута тутуу туһун айтар буоллахха киһи барыта өйдүүр Владимир Путин туттардаҕын туттарыа диэн. Ол эбэтэр муоста тутуутун Өлүөнэ эбэни туоруур муоста тутуутун эмиэ Владимир Путин кытта түбэстир. Саха өрүн аалтата, Саха Республикатын правительствота национальнай проектара олохо киллэрээччи курдук буолла. Урут кэм инвестиционнай программабыт тула Мин мөхсөр этибит правительство да буоллун ээ Ил Түмэн да буоллун дьон-сэргэ даҕаны ону үрдээн-кэтээн көрөөтө ардыгар арбурдаһыыта тахсара оттон билигин барыта үйэттэн Россия национальнай проектар нөҥүө барар

Дьэ ити курдук олохпут бары эйгэтэ национальнай проектан хайдар хайдар буолла. Ол аата тугуй? Ол аата буоллаҕына бу болдьоххо Владимир Путин тиһэх болдьоҕор, түмүктүүр болдьоҕор кини буоллаҕына статуһа үрдүөхтээх.

Һирдээт баккулайа биэрдилэр, холобур, тувалар улахан куолайы биэрдилэр, Кавказ омуктара мэлдьи кинигэ үчүгэйдик куоластыыллар. Биллэн турар, отец народов, ол эбэтэр э, норуоттар аҕалара диэн ааты официально биэрбэттэр. Олорон манна дьон өйүгэр-санаатыгар хаалар, онтуйан, ол аата үйэтин тухары бэриллэр статус. Уонна оннук буолла историяҕа хаалар. Онон бу улахан суолталаах быһыы дии Биллэн турар, барыта аналлаах байыаннай операция хаамыытыттан тутулуктаах буолуо.

Бу туолбатаҕына анала байыны операция бэйэтин соругун сиппит аантыгын булар. Онтон Владимир Путин бүтэһик интервьютытынан сылыктаатахха Россия границата Арҕаа Украинаҕа диэри тэнийиэхтээх. Оттон Арҕаа Украинаны бэйэтин Евросоюз Ол курдук Молдавия, э, Румыния, э, э, Венгрия уонна да атын баҕалаахтарын билэсин диэбит курдук буолла. Ити программа максимум барыта итинтэн тутулуктаах буолуо. Алгыы Россия хайдах хайдара Уонна бу быыбар тымыынан кэскилбит хайдах буолара эмиэ итинтэн булуктаах буолуоҕа. Тоҕо диэтэххэ билигин биһиги Украина кытта эриилээһэр буолбатахпыт, бүтүн арҕааҥҥы дойдулар бары кыттыстылар, бу сүүнэ улахан күүс буолар. Манна биири өйдүөххүнэ, билигин байыаннай операция саҕаламмытын кэннэ саарбахтааһын биһиэхэ суох буолуохтаах. Хайдах эбит бу операция түмүгэр операция хаамыытыгар саарбахтыыр буоллахпытына биһи Сэрии кирбиитигэр олохторун толугуйан туран, Аҕа дойдубут интэриэһигэр эриилээһи дьоруойдарбытын таҥнаран биэрэбит. Онон саарбахтаан суох буолуохтааххына. Субу соторутааҕыта Владимир Путин этэн турар, Россия дьиҥнээх элитата байынайдар диэн. Бэйэтэ эмиэ байынай буолла. Чекистэрэ биһи туох да иччибитэй? Боец невидимого фронта диэн. Ол эбэтэр биһи бары өһүбүтүр киинэбит «Семнадцать мгновений весны» дьоруойа Штирлиц бу байыаннай баллааны, байыаннай Аҕа дойду көмүскээччитэ. Дьэ, кини бу киинэ холобура, бу айымньы

Ол гынан байанайы тылын дамааттан иһиттэххэ байанай киһини хаалларар санаалаах быһыылаах. Сотору көрүөхпүт, билиэхпит Владимир Путин ол бугуна ол быйааччытынан ким хааларын көрсөн иһиэҕэ. Манна биири тоҕолон бэлитиэххэ наада. Бу быыбарга либеральнай өйдөөх аналаах кандидат Борис Надеждины либеральная оппозиция кырынсы таһыттан даҕаны бу Россия иһиттэн даҕаны улаханна өйүүргэ турунан испит кандидатын эрдэттэн устан билсилэр Дьиҥинэн, туох да диэбит иһин, кини Владимир Путиҥҥа туох да кутталы үөскэппэт кандидат этэ, ол да буоллар чугаһаппатылар. Мантаҕытын эттэххэ, бу үгүс дойдуларга баар быһыы. Либеральнай дойдуларга, тоҕо диэтэҕинэ, холобур, Америка Холбоһуктаах Штаттара икки партия баар, былааска, бэһэпилэргэ курдук, республиканскай уонна демократтар Онтон дьиҥинэн кинилэргэ эмиэ многопартийнай систиэмэнэн элбэх партия, партия элбэх. Ол да буоллар атын партиялары саата биитэ чугааппатта былааска. Им биир оннук система оннук, системата оннук. Россиями оннук система олохтуллар дианыбын. Ол курдук бу көлүнэлэр солбуйсуулара кэллэ Владимир Путин диэн сыллаах төрүөх үөһэ наата эттэ уонна аҕыс сылларга ааспыт киһи кини холбуйааччыларына биэн сыллаах төрүөхтэр алта уон сыллаахтар эмиэ өйдөрө аналлара эттэ уон сылларга ааспыт дьоннор билигин буоллаҕына эттэ уон сыллаах төрүөхтэр тахсыахтаахтар Ол дьоннор муойдара санаалара агон сыллар оттолоруттан перестройка кэмиттэн тоҕуон сылларда уларыы тэлэрии алдьаныы кээһэнии либеральнай өй-санаа олоҕурар кэмигэр үөскээбитчэннэр олор элиитэ аата кыахтарын эптэ Ол бу байынай операция буолбутун кэннэ э, элбэх киһи кыраата кырын сытар, ким кимэ билиннэ. Ол ол аата сааһылаһыы диэн сааһылааһын барда. Э, бу тахсыахтаах көлүөнэ, былааска тахсыахтаах көлүөнэ иһигэр ким кимэ биллэрин курдук оҥоһулунна. Уонна быыбарга бэлиэ биэрдилэр да киһи барыта өйдүүрүн курдук бу элитаҕа быыбарга былаас быыбарыгар либеральнай өйдөөх санаалаах киһитин саа тэбиитигэр чугаһаппаппыт Ити курдук оттон байыаннай байыаннайдар кини олбуйахта дии буоллаха Алексей Дюминдэн тыһыынча тоҕус сүүс сэттиэн икки сыллаах төрүөх генерал полковник уруккута оборона министрин солбуйааччыта билигин Тульскай уобалас губернатора Тульская область бэйэбдилэр курдук обороннай тэрилтэлэр, хоботтор баарыйдара онон оборонаҕа сүрдээх уолталаах уобалас ол губернатора ол киһини Владимир Путина холбуйуо диэн этэһэлдьибиттэрэ ол гынан баран чахчы оннук буолуо диэн ким наада билиэн билиҥҥитэ эппэт Сотору кэминэн биллэрэ буолла, араа, ким былааска такка сибикилэҕэ мантан инньэ биллиэҕэ, ол гынан баран Владимир Путин эмиэ кини былааска такка диэн ким даҕаны түһээн баттаппатах киһитэ этэ, бүтэһик, бүтэһиккэ бүлбүппүт, кини Борис Ельцин солбуйааччыта буоларын Ол курдук эмиэ буоллунар, кими эрэ кистээн иитээт дьахтарын эмиэ аһаттаҕа Дьэ бу Арассыыйа президенин бу бара түмүктэммитинэн аҕа кирбигэ киирэ олорон маныа этээр гынабын. Бастатан туран, саха ирин олохтоохторо уонна сахалар төрүт олохтоохтор Владимир Путины өйөөтүбүт, ол аата кэскилбит, инникибит Владимир Путин ыытар политиката хайдах салҕанарыттан тулуктаах диэн билиннибит. Иккиһинэн, Владимир Путин тылыттан-өһүттэн хабаҕалыыр буоллахха, Обрезание илиитинэн барыахтаах бу былыргыттан биллэн ньыма өрөбөлүүссүйэ перевороттор ити итини обрезание илиитинэн ааттыыллар наһаа барбыт иннин-кэннин билбэт буолбут илиитин сарбыйааһын бу үйэлээх үгэстэргэ киирэрдиэххэ Дьэте обрезание эдиттэн этэр буоллахха аныгылыы барар диэххэ наада. Аныгылыы төбө быһыыта, хаан тохтуута оһох. Холобур, аналлаах байыаннай операция ааламмытын кэнниттэн киһи бөккүрээбитэ. Бу эмиэ буоллаҕына либеральнай элиитэ базатын сабыйбалар. Ол курдук сүүһүнэн даҕаны, мөлүйүөнүнэн даҕаны күрээбитин иһин судаарыстыба онтон эстэн барбат. Бу дьоннор бу Былааска тахсыахтаах хедфон сыллардаҕы төрүөх элиитэ, либеральнай элиитэ ээ уолаттааччылара, быыбардааччылара эмиэ бэйэлэрэ хедфон сыллардааҕы, оҕуон сыллардааҕы, тоҕуон сыллардааҕы төрүөх дьоннор. Бу төрөөбүт дьоннор үгүстэрэ либеральнай элиитэ базата билиннэ уонна сааһыланна, ордун оннун булла, ким кимэ билиннэ. Э, мин бывар түмүгүнэ санааларым итинниктэр. Э, болҕойон сипикитэ истибикитигэр махтал буоллун. Э, мен канал баһырыттарың биһирээби поллахынна тарбаккытын чочоҥнотон биллериң Бары үчүгэйэ баҕарабын